Professor Rusere ndakudzwai zvamataura. Eh inini sesapota yeZanuPF semunhu akavhotera ZanuPF eh zvimwe zvese professor hazvina kana problem. We don't have any problem pane zvimwe zvese. As long as ZanuPF iriko kuState House. As long as ZanuPF ine vanhu vakawanda kuparliament. but my problem with my leaders ndokuti ndezvekuti vanopwanyira vanhu dzimba bona ne 21 mafarms e, munangagwa chiwenga nevana vake vasati vatombozivi kuti kunorimwa kumunda vatova nemafuru purazi hapana kaenda kuehwani kana kueitwo but vanonopazira vanhu dzimba vanhu vane vari kugara less than hector less than hector zvinhu ati hazvina kumira zvakanaka munyika angova mavhenda akupera so im saying professor eh, rusere isusu as a zanupf supporter Tofana kunge tichitaura chokwadi because kutambura kwevana vezimbabwe kutambura kuringe kuchikonzereswa nenhingi nehurumende because hurumende ndiyo iri kutora mari kumakofers hurumende ndiyo iri kutungamirira nyika hurumende ndiyo ine maoffices epublic handiti saka tiri kutaura kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvido zvevanhu hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevanhu kuzvipatara hakuna mushonga vana havasi kudzidza those are the issues dzatofanira kutaura ukanzwa vanhu vachitaura vachipopota ka Ngatitsvagei chaita kuti musoro uteme chii? Ndopane nyaya. We love opposition because munyika tikagara tisina opposition ta create imwe big problem. Handiti? So we need opposition. Even nhasi zvikanzi Chamisa ahwina kana kunzi Munzura ahwina. We need opposition. muzimbabwe inokondrora hurumende because vakange vari vega kupariamendi uku nekuita zvavanenge vachiita munyika vanopedzisira vatoguba magubiro asingaite profesa vanhu havasi kufara munyika no, even isusu vacho vezanup f we are not happy the way maranirwo ma, ma ari kuitwa nyika nyika iri kuranwa as a private limited company or as a taxshop saka tiri kutaura kuti isusu vese vari kukomburena ava vese vari kutaura zvavari kutaura ava vachipopota ava ka kurwadziwa kwavanenge vachiita profesa saka ndiri kutaura kuti imimi neni profesa tinosapota zanupf eze zanupf ngatiyei tiri pamberi tichiudza leadership yedu because munhu akaenda akataurira vamunangagwa kuti weopposition munhu anosapota monzora kana kuti anosapota chamisa akaenda achitaura kuti vamunangagwa matadza havambozvinzwi but isusu as a zanupf uh, eh, supporters let's put our hands together toiti toenda tichitaura kuti varume we need a better zimbabwe handiti because isusu tikangoramba tichingokondema chete tichingotukirira vanhu opposition ava hazvina zvazvinombotibatsira nyika ichifa takatarisa zimbabwe is not belongs to munangagwa or chiwenga Zimbabwe ndeye maZimbabweans. Vana Chiwenga nana Munangagwa tisu takavapa basa rekuti vatitungamire. Vashandi vedu isusu, haasi mashefu edu isu. Mashefu tisu takavapa basa rekuti vaite, tisu maemployers avo isusu. But kana vakoniwa kuita zvavari kuita izvi, one day is one day, vanhu vachapanduka. Kupanduka kwevanhu ndekokuti vanhu havapandukire muballot box. but vanhu vachapedzisira vamamisana mumastreet umu zvokuti huya uone zvinhu zvinenge zvakonzereswa neleadership izvozvi zvihu vari kuitei chavari kuita muzvipatara hamuna mushonga vana havadzidze macivil servants ahwa vaore hakuna mabasa kunze uku munyika mapindwa nenzara and so forth chii chavari kuita chokuti zimbabwe iva iri better zimbabwe tiri kusekwa nedzimwe nyika because of these elders kana vanhu vachikomplaina varusere kana vanhu vachikomplaina kana kuti vachitaura zvavanenge vachitaura kunana south africa uk vachipopota vari kupopota because of the situation iri muzimbabwe saka vanhu the people they've got the right yekutaura zvavanenge vachiona zvisiri kufamba zvakanaka and the problem or the mess iri muzimbabwe haisi kuaffecta chete munhu wanosapota chamisa kana kuti anosapota monzora iri kuaffecta everybody except Vanhu vashoma shoma vari kudya vachiguta vachitenga maLamborghins nemaMercedes Benz ndo vari kudya vachiguta vari kupanana anonzi machi matenda enyika vachirova mari pamupini. Tiri kuda kuti nyika igadzirwe. We don't want kuenda kuvanhu tichitaura kuti Zanu PF yakanaka, Zanu PF huchi. Isusu tisina eh, pasina chiri kuitwa. How can you say kuti ZanuPF huchi? How can you say ZanuPF yakanaka tikaenda kuvanhu chii chatoratidza chii kuti ZanuPF eh, iri kugadzira nyika? Kana pasina chiri kugadzirwa kumusha uko. Go kwamuzara kwamuzara banu ku you, you will be sho- asho- ashamed. Go ku go ku ku you will be shocked. Enda kunyanga kuzasi kwana katerera uko uchaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I was there kwakaterera uko. Pinda muHarare mucapital city. Capital city iri kumamirwa pese pese. Capital city yakuta kunge mupurazi mukomboni unotonyara kubva nemafrenzi tine mafrenzi edu akawanda anenge achida kuenda kumusha kwe unotonyara nenhingi necapital city yedu kuti hei kuita kunge komboni so ngatitaurei leadership ngatitaurei leadership iri kutungamira zimbabwe kuti varume gadzirai nyika Yesos vanhu vakatengesa chibage chavo kuGMB three years ago cheki haisati yauya yemari ende cheki iyoyo yakatouya vanopiwa mabhondi ende mari iyo haichatotengi kana chimwe chinhu tiri kurarama upenyu hupi saka maka uh, e, e, e, professor rusere makanzwa vanhu vachipopota vari kupopota because of the situation iripo paground Handiti? Kwete kuti kufadzana, we do, atidi kufadzana kuzvisina basa rese, kufadzana nezvina basa, we love zanu pef, we like zanu pef. Tinoda kuti kana tichienda kumamisha kana kupi kupi kwatinoenda kana kunyika dzipi nedzipi, kana tikataura tinosapota zanu pef, zvonzi hacho zvechokwadi munosapota zanu pef, tiri kuona progress kana kuti tiri kuona development munyika. kwete kunyeperana kwatiri kuita uku ndokunyeperana kwatiri kuida uku kwatiri kuita kana nyika ichitongwa matongerwo akadai madhaka aya akadai aya regai vanhu vataure zvavanonzwa kuda eh, professor rusere people they are angry people they are sick and tired with these elders That is why now people vakutaura kuti we need a, a, a young generation kuti ititungamire because 43 years 43 years there is no development kumusha uku